prif peth UKIP yw tynnu mas i Ewrop, ond os ni'n cael um, pobl yn mynd i'r cynulliad, ni'n mynd i bod yn gweithredu dros pobl Cymru a ni moyn gweithio'n galed dros pobl Cymru yn, yn, yn, yn, yn y devolved matters yn y metrod. Um, Fy fy hunan, fi wedi bod yn cynghorydd ers yym dros deg mlyne. Yym ma' lot o profiad 'da fi yn ad- yym adran cynllunio a pethe fela, a fi moyn t- cymeryd yy y profiad 'na my- miwn i'r cynulliad i treial newid pethe i bobol lleol. Os chi'n edrych ar y sort of Welsh Barometer poll sy wedi dod mas, wel ma' nhw'n gofyn cwestiyne, beth yw'r prif pwyncie pobl yn mynd miwn i'r etholiad 'ma? T'wod yy pobl yy yym y y voters on'd yw e? A ma' nhw'n gweud yy t'wod iechyd, ond mewnfudo yym ma' yy yy yr ail pwnc ma' nhw'n siarad ambyti. So fi'n gwbod dyw e ddim yn yy rwbeth ma'r Cynulliad gallu delio â, ond ma' e o hyd yn peth s- sy'n pryderu pobl yn Gymru. Wel, ni moyn gweld bwrddiau iechyd etholedig. So, os maen nhw ddim yn wneud yn dda, chi'n gallu cael gwared â nhw. Tibod, ni wedi gweld lot o problemau â bwrddiau iechyd yn y gogledd. A mae pobl ddim yn hapus fel mae health yn cael ei darparu ar y foment yn Nghymru. Ynglŷn â grantiau, fi'n credu beth ni'n siarad ambiti, os chi'n mynd i Lloegr i neu ma- mas o Gymru be' chi'n ga'l yym access i loan reit ond yym os os chi'n mynd i yym dod i i university yn Gym- yn Gymru be' chi'n ga'l yym grant yr un beth a be' be' nw'n neud nawr. Pethe pethe denodd fi i i yym i'r blaid. Un, un, un o'r pethau den o fi, twyd, maen nhw'n moyn gweld pobl lleol yn cael um, well access i, i tai lleol. A twyd, o dan y system sy'n ni nawr, twyd, popeth, the, the, the pobl yn the greatest need, ond twyd, fel cynghorydd fi'n gweld y trwy'n trwy amser pobl lleol yn methu gael tai cyngor neu twyd, tai, tai fforddiadwy. A dwi'n moyn gweld y sefyllfa yna newid. Falle tym bach yn Gymru reit ond ar ar diwedd y dydd ddod t'wod yym os chi'n edrych yn ôl i'r yym European elections o'n o'n ni reit lan 'na yr yr un fath o pleidlais gilwn ni yn Gymru a yn Lloegr yym a ni'n ni'n neud yn dda yn Gymru i gweud y gwir. Falle ni'n ni'n ga'l ei weld fel mwy fel plaid Prydeinig. T'wod ma' rai'n gweud bo' nw'n plaid yy t'wod yym Eng- English only on'd yw e? Ond na, pla- plaid Prydeinig falle yy 'yn ni, yy the UK Independence Party yw e. Diwedd y dydd t'wod yym fi fi'n neud y sioe 'ma nawr t'wod yn yn yn roid yym cyfweliad i chi yn Gymra'g, ma' pobol 'da ni yn y blaid sydd yn siarad Cymra'g, sim lot o bobol yn siarad Gymra'g a moyn siarad Cymra'g yn gyhoeddus yn yn yn y blaid, so ma' hwnna'n anodd, yr y pwyse 'di yn gyd yn cwmpo ar yym t'wod, i i ni ddoi o ni. Ond yym arian yy fi'n credu yw'r y rheswm mwya'. T'wod mae'n costi lot o arian i yym yy neud translation a pethe fela, a ni wedi bod yn stryglan i i i neud e yn yr t'wod yn y past fel 'a. Ie, because fi'n wir credu wedd Nathan Gill moyn weld fi'n gyntaf ar y restr yfe? Ond, a diwedd y dydd, ath yym y y y restr mas i i fi yy aelodwy- aelodydd yn yng Nghymru, a fi'n gorffod cymeryd beth ma' nhw wedi gweud, a t'mod dewiso nhw'r enwe mowr i i gweud y gwir, a siŵr fi wed endo lan yn ail, ond ch'mo' ma' gobeithion 'da fi, a os fi yn y cynulliad byddai'n gweithredu yn galed i chi. Oedd yn e- oedd oedd yn edrych fel yn hiliol. Sa i'n gwybod, os, os gweda bod, um, fi'n credu beth gwedodd e, rhywbeth byti uh, ysbwriel yn, yn canol Cardydd a pobl o um, Eastern Europe oedd yn creu'r problem, yn yw e, right? Os oedd y um, tystiolaeth da i dangos hynny, Sa i'n credu bod e wedi bod yn hiliol i gweud e. Ond achos doedd ddim tystiolaeth 'da ge, mae'n edrych yn hiliol wedyn, yn e? Tibod? A, a fe sydd wedi gweud y peth yma, tibod, felly, felly gofyn cwestiynau iddo beth. O'n i ddim yn cytuno beth gwedodd Gareth Bennett. Fe gwedodd beth gwedodd e, tibod, mae lan i fe i justify fe. Um, mewn ffordd, y pethau o'n i'n gweld yn anodd oedd pan mae'n gwneud um, cyfweliadau ar y teledu yn gweud bod ddim evidence da i dangos, uh, profi beth oedd e'n gweud. Oedd e bach yn inexperienced fi'n credu yn gweud pethau heb gael yr evidence i i dangos bod bod pobl wedi wedi wneud beth oedd e'n gweud yndyfe? T'wod a oedd e'n mynd mlan ambyti oedd e ddim moyn mynd mas i yym yy cyfaso beth fel 'a ddim moyn siarad â bobl wel fel gwleidydd chi'n gorfod siarad â bobl a t'wod so bydd e ddim yn gallu cuddio a jyst yy cymeryd yy yr arian os ma' fe'n yy yym aelod cynulliad a by' raid iddo fe gweithredu'n galed dros y bobl yng Nghymru yndyfe? Wel, so ni'n mynd yna i jyst i gael ffrindie yn y pleidiau arall. T'od, ni'n mynd yna i weithredu dros bobl Cymru, i sgrwtineiddio b- gwaith yym pwy bydda- pwy bynnag sy'n mynd i fod yn rhedeg y wlad, reit? So ni'n meddwl bydd ni'n rhedeg y wlad, ond t'od, ni- ni- bydd ni'n gw- neud gwaith yym dilys yn sgrwtineiddio beth ma' nhw'n neud, a gofyn cwestiyne caled iddyn nhw. Dim ni sydd ddim yn fodlon cyd-weithio. Nhw sy'n siarad bydd ddim cydweithio â ni. Fi'n credu os ni'n gael pobl yn mynd i'r cynulliad nawr, a fi'n wir credu bydd ni'n gael pobl yn mynd i'r cynulliad, tw'od, os fi'n defnyddio'r geiriau Saesneg, judges on what we do, yndyfe? A fi'n credu dros y misoedd ar ôl yr etholiad, dewch nôl i ni a gofyn shwt chi'n credu bod wedi wneud, yndyfe?